Adatdan daşary ýagdaýda ýaňky güýç bir ýere toplanýandyr. Türkmenistanda garaşsyz alan günden başlap güýç bir ýere toplanandyr. Hemmämizem bilýäs, ol hemmämizem bilýäs. Kazyýet, sud häkimiýeti kimiň elinde? Özbaşdaklygy barmy sud häkimiýetiniň? Ýokdur. Merkez bankynyň özbaşdaklygy barmy? Ýokdur. Ýa-da özygtyýarlygy diýeýin. Ýokdur. Ondan soň parlamentiň ýa-da mejlis, şu günki ady bilen, mejlisiň öz ygtyýarlygy barmy? Ýokdur. We bu zatlar adatdan daşary ýagdaýyň bize görkezýän, ýagny adatdan daşary ýagdaýyň orta çykarýan netijeleri, ine biz otuz ýyldan bäri adatdan daşary ýagdaýa düşünemizok diýýäs, bilemizok diýýäs. Näme üçin bilemizok? Sebäbi otuz ýyllap adatdan daşary ýagdaýda ýaşadyk. Käbir adamlar şol adatdan daşary ýagdaýda doglup, ölüp giden adamlar bar. Ýagny hiç hili durmuşy göreňok, ýaşaýşy göreňok sen. Adatdan daşary ýagdaýda dogduň, adatdan daşary ýagdaýda ölüp gidýäň. Ol adamlar ýaşamady diýmek. Tä adatda naçar ýagdaýda ýenem bir nämesi bar, adatda naçar ýagdaýda adamlaryň ýa-da graždanlaryň, watandaşlaryň hak-hukuklary çäklendirilýändir. Türkmenistanda mysal üçin daşyna çykan wagtyň seni çykarmaýarlar. Adatda naçar ýagdaýda islendik şol adatda naçar ýagdaýy amal ýa-da şu adatda naçar ýagdaýda problemany çözmek üçin amala aşyrylýan işlerde päsgelçilik berýän şahslary wagtlaýyn tussag edýändirler. Ýani tussag sözi dogry boldymy bilemok saklaýandyrlar wagtlaýyn. Ýani zyýan berip biljek şübhe bolsa eýýäm saklaýarlar. Türkmenistanda şu günki gün otuz ýyldan bäri hiç hili jenaýat etmedik adamlaram ýöne şübhe ýa-da bir özünden akylly adam bolanlary ýok edýändirler. Bu-da adatdan daşary ýagdaýyň görkezýän bir netijesidir. Iş ýerleri barada aýdalyň indi. Iş ýerlerini adatdan daşary ýagdaýda aýtdyk, alyp bilýärler wagtlaýyn. Türkmenistanda näçe iş adamy işini ýitirdi? Ony hemmämizem daş-töweregimize seredip göräýmeli. Daş-töweregiňize serediň, näçe adam, müň adam tanaýan bolsaň, şonuň näçe sany iş adamy we näçe sananyň işi elinden alyndy? We şoň prosentini çykaryň, Türkmenistana köpeltip göräýiň, şoň ýaly bir ýaňky nämeni çykaryp bilýäňiz. Takygam bol, tahminanam bolsa, ýagny takyk çykmaz, ýöne tahmini bir sanlar çykyp biler. Bu-da adatdan daşary ýagdaýyň görkezýän zady. Ähli, ýagny adatdan daşary ýagdaýda uniwersitet bolsun, okuw jaýlary diýeli, okuw jaýlary bolsun, ondan soň ýaňky finans sistemaň bolsun, hemmesi bir ýerden kontrol edilýändir. Türkmenistanda otuz ýyldan bäri şoňa ýaly. Ýa bu zatlaryň hemmesini bir ara goýan wagtyň ýa-da otuz ýylyna Türkmenistanyň daşardan sereden wagtyň, otuz ýyly bir ýere jemläňde, otuz ýyldan bäri dowam eden adatdan daşary ýagdaý bar. Şoň üçin şu günki gün ýollary ýapýar, islän wagty, ýagny iki ýyl, üç ýyl ýapyp bilýär, hiç kimiň sesi çykanok. Sebäbi ol adam şol ýagdaýda doglan adam we şol ýagdaýda ýaşap ýören adam, bilenok ýollaryň ýapylmaly däldigini. Başga islendik döwletlerde nämäni aýdamzok, ol Demirgazyk Koreýany aýdamzok, beýleki döwletleriň islendik bir Afrika döwletleriniň islendiginde ýollary ýapjak bolsunlar, Afrikada-da elbetde bar oň ýaly sistemalar, üç-bäş sany. Ýollary iki-üç ýyllap ýapyp saklajak bolsunlar, hökmany suratda garşysyna çykyp, kişiler, toparlar, gurluşlar sorap başlar. Nämäň esasynda ýollary ýapýaň diýip. Ýapjak bolsaň ýapyp bilersiň, onda giris adatdan daşary ýagdaý diýip, kanuny ýagdaýda işlet. Türkmenistanda ony adatdan daşary ýagdaý diýip hiç kim aýdan däldir. Hatda ine maşynlaryň reňki diňe ak bolmaly diýmegem, bulam eýýäm adatdan daşary ýagdaýyň etmeli işi. Adatdan daşary ýagdaýda kanun ýokdur, kararlar bilen işlenýändir. Karar çykýar, şo karara görä-de iş edilýär. Ýöne wagtlaýyndyr adaty, şonuň üçin kanun gyra goýulýar. Türkmenistanda-da prezidentiň karary, prezidentiň karary, prezidentiň buýrugy diýip otuz ýyldan bäri eşidip gelýäs. Ýani biziň adatdan daşary ýagdaý bärde düşündirilmegimiziň nämesinde ine şu zatlaram bar. Adatdan daşary ýagdaýy düşünen wagtyň birinji kellä gelýän sorag ine näme üçin Türkmenistanda otuz ýyldan bäri adatdan daşary ýagdaý dowam edýär? Sebäbi hemmesi şony görkezýär. Ýene näme bardyr? Ýene bu adatdan daşary ýagdaý aýdylanda asly adatdan daşary ýagdaý bolan ýerde ýaňky watandaşyň özüni komfortno duýup bilmeýär. O adatdan daşary ýagdaýyň barlygyny bilsin-bilmesin tapawudy ýok, özüni komfortno Ýaşap bilenok, duýup bilenok özüni. Sebäbi azatlygy ýok, bilýär. Girdeýjisi hemişe kontrol altyndadyr we girdeýjisi diňe iýip-içgisi, ýagny ölmän galmagy üçin ýeter ýaly girdeýji berilýändir adatdandaşary ýagdaýda. Sebäbi adatdandaşary adamlar ölmeli däl, onuň iýip-içgisi.